Inkomu. A ndzi khense ku nyikiwa nkarhi eka siku ra namuntlha so ni ta va ni karhi ni ni dyondzisa no tshemba leswaku hayi swi ta twisiseka. so ni nga se dyondzisa a hi khongeleni inkomu xikwembu xa le henhla henhla n'wina mi tivaka xilo xin'wana na xin'wana n'wina mi kotaka ku vona timbilu ta hina N'wina mi hi tivaka ku suka emiehleketweni, mi tivaka makungu ya hina, leswi hi swi kunguhataka loko hi ri wexe, n'wina mi kotaka ku hi vona na hambi hi ri emunyameni, swilo emahlweni ka n'wina swi le ku vonakaleni hi minkarhi hinkwayo. Kutani Xikwembu, sweswi hi kombela ku va mi hi pfuna, ngopfu-ngopfu ku va hi langutisa timbilu ta hina. Loko Hosi ha ha ta dyondza Rito ra n'wina, Rito ra n'wina a ri tlheli ri nga olovisanga kumbe ri nga nonohwisanga timbilu. Hikokwalaho, xikombelo xa hina i ku va mi olovisa timbilu ta hinkwenu loko ha ha ta va hi ya twa Rito ra n'wina ri hlayiwa, ngopfu-ngopfu loko swi huma eka matsalwa lawa hosi wa huhutiweke hi Xikwembu lava pfunaka ku dyondzisa, ku khorwisa, ku ololoxa ni ku kurisa eku lulameni. Swi nga leswi hi kombela ku pfuniwa, hi kombela timbilu leto olova, hi kombela miehleketo ya ku twisisa, Hi kombela leswaku hosi ku va swilo leswi hi swi endlaka ematshan'wini ya ku va hi swi twa hi swi vulavula swi tala emilon'wini ya hina swi nga ri na ntirho eka timbilu ta hina kumbe vutomi bya hina. Ha khongela hi ku titsongahata hosi emahlweni ka n'wina Xikwembu lexikulu ha Yesu Kreste. Amen. Okay, so namuntlha uh, ni lavele ku teka nkarhi ku vulavula na n'wina hi timhaka ta vanhu vambirhi so lava ku vulavula hi vanhu vambirhi ka siku ra namuntlha um ni tekile nkarhi wa ku va ni ringeta ku ta na xivutiso xivutiso xa mina xi ri hikwalaho ka yini xikwembu xi hi tumbuluxile kumbe hikwalaho ka yini xikwembu xi tumbuluxe wena So i xivutiso lexi ni lavaka ku ta ku mi tivutisa ku, Hikwalaho ka yini Xikwembu xi ndzi tumbuluxile? Why ni tikuma ni ri ku hanyeni eka siku ra namuntlha ende ngopfungopfu wena, hayi munhu loyi a nga a nga tlhelo ka wena, wena loko i ti langutisile ku ka swilo hinkwaswo leswi ni nga va ni endleriweke swona laha misaveni i ncini leswi ni nga tumbuluxeriwa xona? se loko mi ri karhi mi tivutisa sweswo a ni ta swi rhandza kumbexana kumbe vambirhi va hi byela ku va hleketa ku why xikwembu xi va tumbuluxile va kona why xikwembu xi mi tumbuluxile

mi hleketa ku hayi xikwembu xi hi tumbuluxile kumbe xi mi tumbuluxile n'wina loko mi oh, kumbe mi se tshama mi hleketa hi swona e eh? um eh, mr hlayisani eh, ku xi dzunisa Okay, ku xi dzunisa. Un'wana a nga ku yini? Good answer. Un'wana a nga ku yini? Why Xikwembu xi endle wena, wena specifically? Well, ringetani ku ku hlamula xivutiso xexo because swi na nkoka. I mean, wena wo pfuka se i tikuma e munhu loyi i nga ya ka grade r one se wa kota ku hlaya and all of a sudden why why am i here so ni lava ta ku mi languta kumbexana loko no kuma xitulu ni vekela bodo ya ya mfundhisi na mina namuntlha ni nga fana na vona ni ringete ku va kopela se i hope ku yi ta yima kwala yi tala ku yima ka this other um, yeah i try to make it visible if it's not ni kombela ku khomeriwa so ni lava ku vulavula hi vanhu vambirhi lava ku vulavula hi vanhu vambirhi hayi vanhu vanharhu only two so before hi hlaya rito ra xikwembu ni vutise xivutiso ku why xikwembu xi hi tumbuluxile un'wana a hlamula leswaku ku xi dzunisa which is correct xikwembu a xi lo hi endla leswaku hi ta khavisa misava kumbe n'wana n'wana a ta va swa yena a va le na le na le xikwembu xi na rezini ya ku why hi ri laha ende xikwembu xi na rezini ya ku why murhi luwa wu yime lahaya wu nga yimangi three meters away xi na rezini ya ku why wu yime exactly at that spot The ultimate reason i ku dzunisa Xikwembu. Xikwembu xa dzunisiwa hikuva xi endle swi swa xona swi swi swi swi ri ka xiyimo xa xona. And then lexi ni lavaka ku ta ku hi sungula hi xona i ku ku na tindlela leti hi nga dyondzaka hi tona ta ku hi tivisa leswaku Xikwembu xi kona. Kumbexana mi nga ni pfuna hi ku ni byela ku hi tihi ni nga swi tivisa njhani leswaku Xikwembu xi kona? How do I know that God exists? Ni swi tivisa ku yini ku Xikwembu xa hanya kumbe ni nga dyondza njhani kumbe ni nga dyondza kwihi hi timhaka ta Xikwembu? Mister Tiana The Bible ni nga dyondza kusuka a Bibeleni ku Xikwembu xi kona swin'wanyana i yini handle ka Bibele hi nga ku i yini na ku heta ku hlamusela swin'wana swa murhi kwalaya swin'wanyana i yini ni nga dyondzisa ku yini yes Ruth Ayine? Mm, not necessarily, but I think pretty close. Mr. Vukea? Mm, yes, but then kuna rito rin'wana ro hlamusela mintirho ya Xikwembu hi ri vula ku i yini? Rito leri ri hlamuselaka ntirho kumbe mintirho ya Xikwembu Mister Bonwise ntumbuluko ntumbuluko se kumbe loko mi vona namuntlha ku na mapapa ku hava dyambu mapapa lama ma i mani la nga ma veka lama nga kona xikwembu swin'wanyani hi nga dyondza kwihi hi xikwembu kumbe xikwembu xi ti tivisa eka hina hi ndlela yihi How has God revealed himself to us? So, so far it's the Bible creation. Xin'wanyani? Xin'wanyani? Ni nga mi pfuna loko munhu a lava ku yiva wa swi tiva ku ku yiva a swi kahle. and wa swi tiva ku ku endla swilo swa kahle swi kahle i swi tivisa ku yini Mr Makungu yes conscience ripfalo okay munhu loko a lava ku endla swo biha kumbe loko a endla leswi nga huma endleleni hambi a nga zangi a ya xikolweni na n'wana loko a fanele a ta a ta yiva swiwitsi wa swi tiva ku a va swi lavi ku va yiva swiwitsi a hi swona it's because i mhaka ripfalo okay xin'wanyana xo hetelela a hint kwala hi nga kona mm, that falls under creation which is life given through creation maybe ni nge ku nhlengeletano leyi hi nga ka yona yi vitaniwa Yes, church. So, why am I saying that? Why am I saying that? Se ni lava ku mi byela namuntlha ku um vanhu hinkwavo lava xikwembu xi nga va tumbuluxa xikwembu xi na purpose and i'm not here to tell you that your purpose is that this year is your year no i'm not that kind of a teacher i'm here to tell you that yes god has a purpose xikwembu xi na purpose ya ku Why xi ku tumbuluxile? Xikwembu xi ku tumbuluxe leswaku u ta xi tiva, u ta xi dzunisa. Xikwembu xi hi tumbuluxile kumbe the very big reason ya ku namuntlha vanhu va va ri kona emisaveni i ku va va xi tiva, va va na vuxaka na xona, Na tshemba loko mi ri le kaya, loko mi ri na vatswari, mi tiva vatswari va n'wina, mi tiva na mavito ya vona, mi tiva na loko va kwatile ku heyi loko va ze va ku i va kwatile a hi swona i mhaka ya vuxaka lebyi mi nga na byona na vona hi swona na xikwembu xi lava ku hi xi tiva hi ndlela yeleyo xikwembu xa swi lava swinene swinene ku tlula leswi hina hi swi hleketaku ku va leswaku hina hi va na vuxaka na xona now ni te ni lava ku vulavula hi vanhu vambirhi yes ku na vanhu vambirhi emisaveni munhu wo sungula i munhu loyi a nga na vuxaka na xikwembu i vitaniwa mupfumeri kumbe hi xilungu a believer ku va na munhu loyi a nga riki na vuxaka na xikwembu i vitaniwa la nga pfumeriki kumbe an unbeliever so there are only two people a misaveni hinkwayo it doesn't matter leswaku mtima mulungu muvenda muchangani it doesn't matter only two only two ku na vanhu vambirhi ntsena loyi a nga na vuxaka na xikwembu na loyi a nga riki na vuxaka na xikwembu whether you like it or not it's just that That's the only two things. So, now loko ni sungula ni te Xikwembu xi lava ku ta ku hi xi tiva hi ndlela yin'wana munhu un'wana na un'wana loyi a nga tumbuluxiwa i tumbuluxeriwe leswaku a ta va na vuxaka na Xikwembu. So un'wana a nga vutisa ku mara ni ta sungula kwihi mina ku va na vuxaka na Xikwembu? Xikwembu xi n'wi ta ntumbuluko wu kona, Bibele yi kona, kereke yi kona, ripfalo ri kona. That means ku hava loyi a nga na excuse. loko mpfula yi na a hi swi koti ku vona ku mpfula yi le kunene ha swi vona loko dyambu ri hisa ha swi kota ku vona dyambu ri ku hiseni hinkwenu hi swona so hambi wo ya i ya kaya i ya ka yindlu leyi ku nga ta va ku ri a dark room a dark room i ri wexe i ku hayi laha ni ta hanya kona you still have your conscience a hi swona so swi vula ku ku hala i nga ta tumbela kona ku mina siku rin'wana i ku mara mina a ni swi tivangi sweswo hi ku ntumbuluko hinkwenu ha wundla yini ha wu vona ripfalo hinkwenu hi na rona so ku hava munhu loyi a nga ta ku yena a nga byeriwangi a nga swi tivangi hambi ko va ku ri munhu loyi a nga se tshama a nghena kereke hambi ko va ku ri munhu loyi a se tshama a ta kwala kerekeni kumbe un'wana loyi a nghenaka kereke yin'wana ya leyi ti ti nga kona masiku lawa xi xikulukumba i ku loko a ya ekerekeni ivi va fika va preacha mfundhisi a fanele a ti vutisa ku mara buku liya yi vulavula hi yini wo ni yi hlaya so meaning ku hi hava excuse now nte ku na vanhu vambirhi hi swona mupfumeri na la nga pfumeriki so xiphiqo hi lexi vanhu a va xi lavi xikwembu xikwembu xi tumbuluxe leswaku vanhu va ndla yini va va na vuxaka na xona xiphiqo i ku vanhu a va ndlini a va xi lavi xikwembu ene un'wana kwala a nga tshama kona ku oh, i swi tivisa kwini ku mina xi rhandza xikwembu

Kukota leswi tsariweke leswaku a ku na la lulameke hambi a ri un'we. A ku na yini? Hambi a ri un'we. So ene Xikwembu xi lulamile. A hi swona? Se xi lava ku hina hi va na vuxaka na byona. Se mara va tlhe va ku a ku na la lulameke hambi a ri un'we. Se swi vula ku ku na xiphiqo xikwembu xi lulamile a ku na la lulameke ma xi vona xiphiqo yes hi ya mahlweni a ku na la nga ni ku twisisa a ku na la lavaka xikwembu a ku na la ndlaku yini hi ndlela yin'wani ku hava munhu loyi a nga ta ku yena loko a beburiwile I te a kha a lava Xikwembu, hi mpfhuka ku nga va yena. I nga va i kha i tibyela ku, Mina ni kulele emutini lowu ku ngheniwaka kereke ni lo ta ni kha ni lava Xikwembu. A hi swona sweswo, because Bibele yi hi byela swona, a ku na la lavaka Xikwembu. And it's from the Bible, it's from buku leyi nga huhutiwa matsalwa lama humaka eka Xikwembu. So now ku na xiphiqo loko ku ri ku hina hi vumberiwe leswaku hi va na vuxaka na Xikwembu mara hina a hi xi lavi Xikwembu ende a ku na la lulameke hambi a ri un'we lexi nga endla leswaku ku nga vi na la lulameke i yini ntlakuso xidyoho xa mani xa munhu un'wana na un'wana okay now hi dyondza eka yohana chapter 8 verse 48 leswaku munhu un'wana na un'wana i velekiwa a ri na vudyoho a hi swona whether you like it or not munhu un'wana na un'wana i velekiwa a ri na vudyoho so i xiphiqo xin'wana xexo xidyoho xa hina xi huma eka adamu Hi ringete ku dyondza Varhoma chapter 5 ku ze hi fika ka Varhoma chapter 6 i mhaka ku hi sungule ka Varhoma chapter 5. So Varhoma chapter 5 12 yi vula leswaku hikwalaho ku kota leswi ku dyoha ku ngheneke emisaveni hi munhu a ri un'we i mani munhu lowani kutani rifu ri kona hikwalaho ka ku dyoha hi mukhuva wolowo rifu ri funengeta vanhu hinkwavo why hikuva va dyohile hinkwavo so hi lava ku pfuxeta xikwembu xi endle leswaku munhu a va na xi n'wi tumbuluxe leswaku munhu a va na vuxaka na xona ende un'wana a nga ni vutisa ku well i swi tivisa ku yini ku Xikwembu xi lave ku hina hi va na vuxaka na xona ntsena. What about swiharhi? Loko Xikwembu xi endla munhu eka Geneza 1 vhesi 27 xi n'wi endle a va a ri loyi a hlawulekeke swinene i hlawulekise ku yini in fact is 26 xikwembu xi te kutani xikwembu xi ku a hi endleni munhu hi xifaniso xa mani xa hina That is the reason why you are so unique and then you have to have a relationship with the Lord Jesus Christ. So, a hi vulavuli hi swiharhi sweswi hi vulavula hi munhu munhu un'wana na un'wana i endliwile hi xivumbeko xa xikwembu kumbe hi xifaniso xa xikwembu sweswo swi endla leswaku xikwembu xi lava ku va na vuxaka na hina mara ku na xiphiqo i xidyovo a hi lavi Xikwembu. So leswi vulaka leswaku ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri yini a ri mupfumeri. Okay? Ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri yini a ri mupfumeri. That means all of us so I need to explain my my uh, my demonstration here. A represents Christ. Okay? Christ and B represents uh, um, xidoho kumbe laha hina hi nga velekiwa kona. So it means ku ka A ku hava munhu lo a bebuleriwaka ka A and then hinkwenu hi bebuleriwa hi ri kwini ka B. So yeah, I'm missing a very important detail. which is you have your arrow there and you have your arrow there. So in between these two arrows kuna rifu la meaning ku hinkwenu hi beburiwa hi ri ka b ene loko hi fa hi ri ka b hi ya kwini hi ya tiheleni but then vanhu lava faku va ri ka a va ya kwini atilweni but ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri la so what does that mean does it mean ku hinkwenu hi ya atiheleni what does swi vula yini hi ku swi vula ku ku hava munhu loyi a nga beburiwa a ri la Bibele yi ri hinkwenu hi la ende vanhu lava loko va fa va ri la va ya kwini a tiheleni hi swi tivisa ku yini varhoma 6 verse 23 hikuva hakelo ya vudyoho i yini i rifu a tiheleni now a ni lava leswaku hi vona leswaku a ku na munhu loyi a nga na excuse a ku na munhu loyi a nga ta ku yena mina leswi kahle kahle a swi lavi mina kumbe a nga ta ku well ni te ni ta dyondza masiku mambirhi manharhu a swi swa n'wina a swi tsakisa a hi mhaka ya ku tsakisa it's all about ku u tumbuluxiwile wa swi lava a wu swi lavi a wu nga ha swi koti ku tlhela andle ka khwiri ra mana wa wena i kona la misaveni ende swa boha I swi tiva leswaku i tumbuluxeriwe ku va na vuxaka na Xikwembu kumbe i nga vi na vuxaka na Xikwembu. Se hi tsundzuxiwa leswaku ku hava munhu loyi a beburiwaka a ri na vuxaka na Xikwembu hi ndlela yin'wana. Se leswi swi tisa xivutiso se swa koteka leswaku hi beburiwa hi rihala mara hi tikuma hi rihala na? swa koteka leswaku hi beburiwa hi ri hala ivi hi tikuma hi ri hala swa koteka and then ni vutisa ku swi kotekisa ku yini ni fane ni endla yini leswaku loko ni fa ni nga fambi straight kumbexana nsevo mi wu to jika wu fika xikarhi wu rhanga wu yaliwu rha wu kota ku vuya hansi a ni tivi ni fane ni endla yini mi nga mi nga ni hlamurisa ku yini i need volunteers to answer ni fane ni endlisa ku yini leswaku loko ni fa instead of ku ni ya atiheleni ni fane ni ya le ka ka a i'm just using a demonstration uh, not not not mr hlayisani mr vukea

Famba na nguvu ya le ku nga Yesu, xin'wana na xin'wana lexi endlaka hi xi endla ku landzela Yesu, ku pfumela ka Yesu. okay ku pfumela ka yesu kreste ku landzela yesu kreste well now that those are good answers mara a hi twisiseni xilo xin'we hi lexi munhu a nga xi lavi xikwembu okay hi vuyena hi yexe why i mhaka ya xidyoho munhu a nga xi lavi xikwembu leswi vulaka leswaku a nga swi koti ku hlawula xikwembu munhu a nga swi koti ku hlawula xikwembu but then xikwembu hi ku xi lava vuxaka na hina Xikwembu xi endle leswaku xi kuma ndlela ya ku va hina xi hi tisa eka xona because hina a hi xi lavi Xikwembu. Okay? Varhoma 3 verse 11 a ku na la lavaka Xikwembu. Mara hi ku Xikwembu xi hi tumbuluxile xi lava leswaku hi va na vuxaka na xona, xi endle leswaku ku va na ndlela ya ku xi kota ku va xi hi tisa eka xona. A hi swi koti ku ya ka Xikwembu, a hi xi lavi Xikwembu. Xikwembu hi xona xi Xi hi nyika ku ndlela, xi hi koka hi ta ku eka xona. Now, munhu yena hi yexe a nga swi koti ku va a tinyiketela eka Xikwembu. Loko hi hlaya eka buku ya Varhoma chapter 1 verse 21, it's, it's a bit long, verse 21 ku fika 32, yi hlamusela hi laha vanhu Va rhandza ku ku dyoha ka vona ku tlula timhaka ta Xikwembu. Ende n'wana ta ku byela ku well mina ya na ringeta ku ku ku ku ya ekerekeni i nga va i kha i ya ekerekeni like Mister Vukeye said but a hi timhaka ta ku ya ekerekeni i timhaka ta ku wena i na vuxaka na Xikwembu na. It's not about ku i le kwini i timhaka ta ku i na vuxaka na xikwembu ke a hi timhaka ta ku wena u endle 1 2 3 4 xana wena na xikwembu mi na vuxaka na so kwala mi nga tshama kona if you think about it i nga tibyela wena kwa mina ni na vuxaka na xikwembu um xikwembu na xi tiva But have you ever asked yourself a question leya ku xana Xikwembu xa ni tiva na? A ni vuli ku Xikwembu xi ku tiva ku xi ku tumbuluxile no. Leswi wena i tivisaka swona ku mhani wa mina eh, loko va kwatile va so loko va tsakile va so namuntlha loko no fika ni kuma va tshame laya va tshame ta va kuma va tshamise so va mbala rhoko ya so va ndlisa so I vuxaka bya wena na vatswari sweswo a hi swona? Xana wena Xikwembu xi na vuxaka byebyo na wena na? Have you ever asked yourself that question? Xikwembu xa ku tiva wena loko i fa namuntlha xi nga fika xi ku hey i amukelekile tilweni is that what is going to happen now these are very important questions to ask yourself why because when you die you will have no excuse va ta ku vutisa ku xikwembu anything about god you like what a ni swi tivangi no there is the bible there is creation there is conscience and there is the church hambi wo ka yi nga yi kerekini hambi wo fa yi nga nghenangi kereke Lexi salaka i ku, Xana i ve na vuxaka na Xikwembu na? A ni vuli ku, Xana wa xi tiva Xikwembu, Xikwembu Tatana, N'wana, Moya lowo Kwetsima? No. I'm not asking about you knowing about, I'm asking about you knowing personally, intimately. Ku tiva Xikwembu hi ku va na vuxaka na xona. Now, ni te Xikwembu xi endle ndlela ya ku xi kota ku hi vitana eka xona. Why? Hikuva hina Xikwembu hi xi arile. so hikuva xikwembu xi hi rhandzile xi endle leswaku ku va na ndlela ya ku va xi lava na vuxaka na hina ende a swi vuli leswaku hina ho va va nkoka lera ro xi fanele xi ta xi fika xi hi teka xo hi xavelela no because entiyisweni i ku loko hina hi beburiwe hi ri hala ivi hi fa hi ya tiheleni xikwembu xa affecteka no so you can see ku a hi mhaka ya ku hina hu va special i mhaka ya ku hina mona okay hi tala ku dyondzisa vana van'wanyana le xikolweni se loko va va nga twi Ngopfungopfu loko va ha ku ta, n'wana loyi i na mona loyi. But the reality i ku that sin i xidyoho, i xidyoho lexi hi nga ta hi ri na xona. So Xikwembu xi endle leswaku ku va na ndlela which is Yohana 14 verse 6 whoever finds it can read it for us Yohana 14 verse number 6 Yesu a ku eka yena, Hi mina ndlela, ni ntiyiso, ni vutomi, a ku na munhu la nga taka eka Tatana loko ku nga ri ha mina. Yesu a byela munhu wo karhi ku well loko i lava ku va na vuxaka na Xikwembu the only way that i nga ta va na vuxaka na Xikwembu the only way you can move from B to A here, there has to be a, a mediator. Come a mediator ite yini? Muyimeri. Okay? I don't know if we still have those um, mavito ya Yesu Kriste. We did them long time ago. But then hi sungule ku dyondzisa timhaka ta mavito ya Yesu Kriste and then Yesu Kriste a ku hi mina uh, muyimeri. So The same uh, situation applies ku a ku na munhu loyi a nga ta va na vuxaka na Xikwembu loko ku nga ri ha Yesu Kreste. So hi ndlela yin'wana Xikwembu xi endle leswaku vanhu va kota ku va na vuxaka na xona hambiloko vanhu va kha va tsutsuma Xikwembu xi kha xi va landza xi endle leswaku vanhu va kota ku va na vuxaka na xona ende ndlela leyiwani there is only one way A ku na tindlela to tala, a ku na ku mina ni lava ku swi endlisa so, mina ni lava ku swi endlisa so because a hi swi koti, a hi xi lavi Xikwembu, hi lava ku xi tsutsuma. Xikwembu xi lo endla ndlela hi xoxe. So mi ta tsundzuka eka Yohana 3 verse 16 yi vulavulaka hi timhaka ta ku Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xi ko xi nyike n'wana wa xona la nga tswariwa a ri un'we, that is Yesu Kreste. Meaning ku loko hi lava ku va na vuxaka na yesu loko hi lava ku va na vuxaka na xikwembu lexi nga hi tumbuluxa hina there can only be one way which is ha yesu kreste ku na ndlela yin'we ntsena ku nga ha yesu kreste so xivutiso lexi a ni nga ku vutisa xa ku xana xikwembu wena xa ku tiva na and then loko ku i hlamurile xivutiso xexo kwala mbilwini ya wena i ku ya xa ni tiva hi mhaka ku ni endle one two three just know that already that's a wrong answer that means xikwembu swi nga endleka xi nga ku tivi the right answer will always involve the lord jesus christ that means nothing of you the lord jesus christ nothing of you the lord jesus christ hi ndlela yin'wani a ku na lexi ni nga ta xi endla mina lexi xi nga ta endla leswaku mina ni wina vuxaka bya mina na xikwembu why a ni xi lavi xikwembu ni dyohile kambe i xikwembu xi endlaka leswaku ku va na ndlela ndlela ku nga yesu kreste and then yesu kreste Hi yena loyi a endlaka leswaku ku va na vuxaka exikarhi ka mina na Xikwembu. And then how do we see that relationship? Vuxaka byebyo byi tisa ku yini? Varhoma chapter 3 and then we'll read verse number 25. Loyi a nga ta hatla a yi kuma a nga hi hlayela yona uh, varhoma chapter 3 in fact let's start from verse 23 these verses you can't read them one verse you need to like do the whole they are so powerful so varhoma 3 verse 23 let's just start there A ku na ku hambana kwalaho hikuva hinkwavo va dyohile. Vamani va nga dyoha? Vamani va nga dyoha? Vanhu hinkwavo. It doesn't matter rixaka rihi. Mi ya mahlweni. Kutani a va faneriwi hi ku kwetsima ka Xikwembu. That means from be straight to hell hi leswi hi fanelaka. Okay? We are not special. We just deserve to go straight. Shoo. why hi dyohile okay a ku na ku hambana hinkwavo va dyohile and then a va faneriwi hi ku ya atilweni a va faneriwi hi ku kwetsima se swi vula ku loko va nga faneriwi hi ku kwetsima va faneriwa yini ku ya tiheleni right mi ya mahlweni kutani va hlayiwa lava lulameke hi tintswalo ta xikwembu that's the key That's the key. The only way hi mhaka ku hi dyohile the only way hi nga tikumaku hi va hi ri hala kumbe the only way hi nga hlayiwaku lava va lulameke because nti hala i xidyoho hala i ku lulama kumbe i yesu kreste the only way hi nga kumaku ku hlayiwa lava lulameke i mhaka yini tintswalo ta xikwembu and then tintswalo ta xikwembu hi vulavula hi yohana 3 verse 16 which everyone knows so god loved the world okay that's tintswalo so mi ya mahlweni yes the only way hina hi nga ta hlayiwa lava lulameke kumbe the only way hi nga ta va na vuxaka na xikwembu i mhaka ya tintswalo why hi mhaka ku a hi xi lavi xikwembu hi le ku tsutsumeni hi le ku tsutsumeni xikwembu xi ku ni lava leswaku mi va na vuxaka na mina and then hina hi kha hi tsutsuma xikwembu xi hi nyika tintswalo ku wena ni ta mi landza ni ta mi nyika yesu kreste mi va mi pfumela eka yena leswaku hi yena mukutsuri wa n'wina okay loko Loko a ni tivi loko ku ri ku mi mi mi ma ri tirhisa rito ku kutsula let's just take ku va na ku va na munhu i na xikweleti xa mali yo tala swinene a nga swi koti ku xi hakela ivi ku va na munhu un'wana loyi a taka a ri na mali ya yena kumbexana hi mina ni na xikweleti xikweleti xa mina it's a hundred thousand now 100,000 namuntlha sweswi a ni swi tivi no ni ta yi kuma kwihi yi tele so n'wana a ta hi liwani in fact burikani comes with 100,000 va fika va ni hakelela swi fana na loko va ni kutsurile hi ku a ni nga ta swi kota ku xi hakela xikweleti xexo hi swona ene a hi xikweleti xa siku rero ntsena ni vulavula hi xikweleti xa vutomi hinkwabyo so ku kutsuriwa I mhaka leyi hi nyikiwaka yona eka Yesu Kreste hi mhaka ku hina hi le ka B hi tele swidyoho loko hi lava ku ya halaya ku fanele ku tirha tintswalo ku nga ku khutsuriwa ho nyikiwa a swi humi ka hina that's the idea hi ku nyikiwa And verse number 25. ma yi tiva mhamba i yini mhamba yes it's a sacrifice i xitlhavelo that means um leswi swi nga humelela hi leswi xidyoho xa hina Leswi xi nga hi xiswona amahlweni ka Xikwembu a xi koti ku suka. The only way xi nga sukaka hi kona ku fanele ku va na xitlhavelo. Ha twanana? Xidyoho xa hina amahlweni ka Xikwembu a xi koti ku suka. Hambi ku humela yini na yini, hambi ho tirha hi endla yini a xi koti ku suka. Hambi ho nyika mali hi ya kerekeni Mister Vukeya, xidyoho xa hina amahlweni ka Xikwembu a xi koti ku suka. The only way xi nga ta suka ku fanele ku va na yini? ku fanele ku va na xitlhavelo ku fanele ku va na mhamba ende mhamba ya hina ku va hina hi kota ku suka halawani hi ya hala mhamba ya hina i mani i yesu kreste mi tshami vona yesu kreste a a va mhamba ya ya n'wina a mi tshama n'wi vona mi tshama mi twa hi ta xihambano ku fa ka yesu kreste that was the sacrifice a ni tivi loko ku ri ku i xitori ka n'wina mara loko mi hlaya bibele ku fa ka yesu kreste i mhaka leyi nga humelela ka nkarhi wa malembe ya 2000 lama nga hundza yes yi humelerile it was an actual uh, it was an actual thing that happened a ku ri mhaka ya leyi nga va kona enkarhini wa ku hanya ka yesu kreste So Yesu Kreste i vuye a va xitlhavelo hi ku leswi xidyoho xa hina xi bihe leriya ri and a xi lo biha hi mhaka ku xidyoho xa hina xi xi swidyoho swa vanhu swi lo tala ngopfu i mhaka ya ku xikwembu xi lulame ngopfu Even if a ku ri xidyoho xo ringana na chocolate a xi ta lava xitlhavelo xa Yesu Kreste. A hi mhaka ku xidyoho xi xi tele n'wana n'wana se swi tele no it's because of hambi a ku lova xidyoho xo ringana na chocolate xa misava hinkwayo i mhaka ya ku xikwembu xi lulame ngopfu a swi koti ku va na xidyoho even if it's a thonsi a xi swi koti xikwembu ku ku tshama na xidyoho hi ndlela yaleyo so in order leswaku xidyoho lexiya xi ta suka kumbexani xi nga xi suka emahlweni ka xikwembu a ku fanele ku va na xitlhavelo kumbe a ku fanele ku va na mhamba ku nga yesu kreste Uh, you can finish up. xi ta kombisa ku lulama ka xona hi laha xi tshikeke swidyoho swo sungula eminkarhini ya ku honisa ka xona so xidyoho xa hina ina loko ku nga ri loko yesu kreste a nge seta eh, a va tirhisa A, a, a va endla magandzelo hi swilo swo fana na tinyimpfu and then a va ta ku nyimpfu ya wehe yi fanele yi va yi ri na milenge ya kahle loko yi za yi tshoveka va ku hayi lexi a nge xi yi nge xi nyikeli ka Xikwembu that is testament ya khale mara loko Yesu Kreste a fika in fact that was the reason that's why hi va na John 3:16 Xikwembu xi rhandzele misava swonghasi hileswi se a xi karhele hi magandzelo ku tinyimpfu tinyimpfu tinyimpfu ku laveka xitlhavelo lexi nga ta endla once and for all And that was Yesu Kriste. He was the only fit sacrifice for our sin. So that means Xikwembu xi hi rhandze leraro a xi lava ku va na vuxaka na hina xi hi landza hi ku hina hi nga xi lavi xi tlhela xi hi nyika na xitlhavelo ku okay since a mi swi koti ku endla ta mi nyika xitlhavelo so what is left for us then

Ku va hina hi tikuma hi ri vanhu lava hi yaka eka sayiti ra Yesu Kreste, a hi na lexi hi nga ta xi endla ehandle ka ku va hi amukela xitlhavelo lexi nga endliwa hi Yesu Kreste leswaku xi endleriwe hina, a xi nga endleriwi Yesu Kreste. Xi endleriwe hina and then because of that we need to believe in the Lord Jesus. Hi fanele hi tshemba eka Yesu Kreste. Hi fanele hi va na ku pfumela leswaku Yesu Kreste u hanye vutomi lebyinene, a nga fanangi na hina, naswona swi endle leswaku loko a ya exihambanweni a fela swidyoho swa hina. So hi lava ku tshemba eka munhu loyi a nga lulama, loyi a nga fela swidyoho swa hina leswaku swi rivaleriwa. Eku rivaleriweni ka swidyoho swa hina kumbe lexi nga humelela eka exihambanweni i ku loko Yesu Kreste a fa, lexi nga n'wi dlaya a ku ri swidyoho swa hina, a ku ri mhaka ya xidyoho xa hina. Yena hikuva a ri lowo lulama, i teke ku lulama ka yena a nyika vanhu lava va nga tiyimisela ku n'wi tshemba lava nga tiyimisela ku teka vutomi bya vona va byi veka eka Yesu Kreste. Kutani Xikwembu xi vona xidyoho xa hina ehenhla ka yena, xi ku ku laveka xitlhavelo xa xidyoho, Yesu Kreste a fa. Kambe ku pfuka ka yena ku kombisa leswaku swi hetisekile. Swilo hinkwaswo swi hetisekile. So that means lexi hi fanela ku hi tiva xona eka dyondzo ya hina ya siku ra namuntlha i ku

But then van'wani vo ehleketa ingaku va la kambe a va kona la ende va swi tivisa ku yini ku a va kona la it is because va vula leswaku uh, in fact i just wanna eh, ku mi dyondzisa leswaku loko mi hleketa ingaku hayi mi le ka yesu kreste just because mi tiva mi tiva hi ta bibele mi ya akerekeni you do pray and all that that's not the requirement A hi xilaveko xa ku va mi ri ka A lexiya. A ku laveki nchumu lexi i nga ta xi endla wena hi ku a wu koti ku endla nchumu. So i nkarhi wa ku ti anakanya because a ku na ku leswi i nga swi tiva i nga ha swi tivi in fact a ku na ku se i ta tlhelela a a a a ka khwiri ra mana wena just like I said ku there is no way once you come into the world you already know. So it was so interesting to learn about this because now, now vanhu lavaya va va va dyaku marhambu ya nhloko va tata va fika va ku well what if n'wana a beburiwa namuntlha ivi then mundzuku a fa a nga tivi nchumu now hi fanele hi twisisa ku i mani loyi a endlaka munhu i xikwembu ene xikwembu xi ndla yini xi lulamile xi kwetsimile swi vula ku xin'wana na xin'wana lexi xikwembu xi swi endlaku swi lulamile xikwembu xa swi kota ku loko E xi tise hina la misaveni in fact xikwembu xa swi kota ku loko xi tise hina la misaveni sweswi ni nga na ku ni nga na ku twisisa ni nga na ripfalo ni nga na ku tiva xa right and wrong ni na vutihlamuleri mara what if i munhu loyi a nga riki na vutihlamuleri maybe i munhu loyi mi kumaka ku eh nkarhi wun'wani i mutsoniwa xana xikwembu xi ta ku okay na wena i na vutihlamuleri mi kumaka nkarhi wun'wanyani i tsoniwe hi ndlela yo karhi nhluvuko i ni vutise ku what if munhu waloye a nga swi koti ku twa a nga swi koti ku vona i ta i ta i ta wu vonisa njhani ntumbuluko well maybe i think that conscience bit bits that one however leyi a lava ku yi hlamula i ku um xikwembu Xikwembu xi lulamile naswona Xikwembu xi endla swilo swo lulama. God is just and is righteous. So a ku na nchumu lowu xi nga ta wu endla lowu xi nga wu endlaka leswaku xi wu endla ku dyohela n'wana loyi a faku a nga na vutihlamuleri meaning that xin'wana na xin'wana lexi xikwembu xi nga ta xi endla ka situation yaleyo xi ta va xi lulame for ku rhandza ka xona because xikwembu xi lulamile

who is holy and he needs to be glorified xikwembu xi lava ku dzunisiwa ku dzunisiwa ka hina a xo ku a xo ku a xo ku lava hi ku wele kutani ni ta dzunisiwa hi mani it's it's maribye ma swi kota ku dzunisa xikwembu because he created them Anything can give glory to the Lord if it's not people, but the reason he wants to have fellowship with men, it's because of his love. I mhaka ya rirhandzu ra xona na ku va xikwembu xi kwetsimile. So namuntlha a hi ehleketeni hi xivutiso xa ku does God know me? Xana mina ni na vuxaka na Xikwembu? Xikwembu xi na vuxaka na mina ke? Ni nga swi tivisa njhani ku Xikwembu xi na vuxaka na mina? Maybe we can look at that one some other day. The truth is, once we believe in the Lord Jesus Christ, leswaku hi yena a nga hi fela swidyoho swa hina ni n'wi amukela ende ku n'wi amukela a hi vuli ku namuntlha sweswi hi nga tshama kwala i ku enhloko swi herile and then you go and live your life someone who has been changed by the lord jesus christ you will tell by their fruits no doubt

given the responsibility of understanding, of seeing, of looking at your creation with all what you have revealed yourself to us with, so much responsibility, so much is given to us. swo tala hi nikiwile hosi swo tala hi nikiwile ku va hi swi twisisa ku swi vona ku va hi swi khoma n'wina mi kota ku va mi hi dyondzisa hi rito ra n'wina leri nga nikiwa hi language ya hina. Hi kombela leswaku Hosi mi hi pfuna hi masiku ni masiku ku tianakanya, ku lavisisa leswaku xana hi na vuxaka na n'wina ke? Xana ma hi tiva ke? Loko hina hi karhi hi tiva hi timhaka ta n'wina, xana n'wina ma hi tiva ke? Xana ha swi twa leswaku hi n'wina mi hi tivaka kumbe hi hina hi ti xisaka na? Hosi, hi nyikeni timbilu ta ku hundzuka hi ntiyiso. Hi kombela leswaku mi ponisa vanhu hi laha Hosi mi rhandzaka ha kona. Hi tiva leswaku n'wina munhu loyi mi n'wi rivalelaka swidyoho swa yena i ta ta eka n'wina hi ku titsongahata, ku mi tirhela, ku mi dzunisa, ku famba hi tindlela ta n'wina hi minkarhi hinkwayo. Hosi Tatana, ndzi na ku tshemba leswaku n'wina mi Xikwembu lexi swi kotaka ku endla hi laha Hosi mi lavaka ha kona. Xikombelo xa hina ku va mi ponisa vanhu ngopfu-ngopfu eka magorho, laha Hosi hi vaka na nkarhi wa ku dyondza Rito ra n'wina minkarhi leyo tala-tala. Hi tweleni vusiwana, Hosi. Mi hi pfuna hi ku tiva leswaku a hi swi koti loko hi ri wexe, a hi lulamangi, hi vanhu lava Hosi hina hi nga switirhisiwa ntsena, hi n'wina ntsena mi ngi tshembekaka, ha Yesu Kreste. Amen.